Helo, bore da. Os wythnosau diwetha, rwy wedi bod yn rhannu cwpl o tips o sut gallwch chi wella eich iaith Cymraeg drwy ddefnyddio uh, Microsoft Office wedi set o lan yn Gymraeg a wedyn defnyddio cysill uh, i wirio'ch treigladau chi. Nawr, cwpl o wythnosau yn ôl, ym mlwyddyn chwech, roedd tasg ble roedd angen i'r plant i ddefnyddio thesaurus. A fe ges i sioc i sylweddoli bod doedd dim thesaurus i gael ar y we jyst yn sawr wrth ben ei hun, wrth rhaid defnyddio geiriadur ar y we a wedyn defnyddio a darganfod geiriau eraill wedyn o fewn y geiriadur. Felly, rwy wedi darganfod rhywbeth hyfryd gallwch chi wneud o fewn Microsoft Office trwy ddefnyddio Cysill. Felly, wrth eich bod chi'n edrych gwaith, gwerth bod chi'n ysgrifennu am ystafell. A roedd yr ystafell yn dywyll. A llinell y coch a dangos yna dangos bod yr iaith wedi troi i'n Saesneg fan hyn. So fe clico'r iaith, newid ei Gymraeg, a wedyn hoffwn ni uh, fel gair gwell na'r gair dywyll hyn fan hyn. So ni'n uwcholeuo'r gair, rwy'n mynd i adolygu ar y top fan hyn, A draw fan hyn nawr, mae gyda chi gwirio a chysgau'r llawr wrth gwirio gair a ynghylch. Nawr gwirio yw, ydych chi'n clicio i wirio'r uh, treiglo ar, ar safon yr iaith. Cysgau'r wedyn yw geiriadur gallwch chi ddefnyddio, Saesneg a Cymraeg, a mae tesawrwth nawn fan hyn. Wrth bod chi'n clicio ar tesawrwth, mae'n dod lan fan hyn wedyn gyda uh, enghreifftiau o eiriau gallai ddefnyddio yn lle tywyll. Beth angen neud yw chwarae ystyron fan hyn, ac mae dywyll yn gallu golygu cyfrin, dan gwmwl, dall neu ddi. Wel, yr ystafell fi'n meddwl am fan hyn yw ystafell sy'n ddi, yn ddi, yn dywyll. Dwi'n clico'r ddi fanna. Fan hyn wedyn yn gallu gweld, mae gwahanol enghreifftiau gallai ddefnyddio fan hyn. A fedrwn gweld yn syth yn unrhyw gôl. Mae idiom fan hyn, fel bol buwch. Os dwi'n clicio'r fel bol buwch a clicio'r newid, roedd yr ystafell yn fel bol buwch. Mae angen sicrhau wedyn bod y frawddeg yn gywir. Roedd yr ystafell fel bol buwch. Mae'n golygu bod e'n ddi. Gywir iawn, iawn, iawn. Os eich bod chi wedyn yn y trefenu a dweud roedd uh, trwy'n uh, Will yn fawr, er enghraifft, a dwi yn arwyl, clico'r fawr fan hyn, a wedyn mynd i thesawrus, a chi'n gallu gweld enghreifftiau wedyn o uh, gwahanol eiriau gallwch chi ddefnyddio. O, eliffantaidd fyna. Ddefnyddio hwnna, mae'r un yn, mae trwy'n wyl yn eliffantaidd. Ond edrych bod chi'n edrych ar rai o'r geiriau yma, chi'n gwybod beth yw'n golygu, mae blonegog fan hyn. Os chi'n clicio ar y gair a clicio'r chwilio, Byddai wedyn yn dangos i chi beth yw ystyr y gair yna i sicrhau bod chi'n defnyddio gair sydd yn y cyd-destun cywir. So mae bloneg ogren yn llon croen, so be chi'n defnyddio hwnna am rhywun sy'n dew. Llon croen, blas, tew, braisg a cnodiog. Felly, os chi'n ma'n gwybod beth yna, beth yw cnodiog wedyn, fi'n clic hwnna, os na'n gallu chwilio'r gair na lan. Bydd bob gair ddim gyda daith arall yn bod ar reoledd fel yr un diwetha. A wedyn os ti'n mynd nôl, wedyn chi'n mynd clico'r blaenorol, a wedyn falle yn eitha hoffi eliffantaidd fyna. Os ti'n clicio eliffantaidd, roedd trwy'n wyl yn eliffantaidd. Ond beth hynny'n golygu yw, os ydych chi'n ysgrifennu, dwi eisiau chi boen yn ormodol am defnyddio thesaurus trwy'r amser, a chi eisiau ysgrifennu eich stori neu'ch darn o waith chi'n weddol gyflym, a unrhyw air wedyn ble chi'n meddwl, o, oh, hoffwn ni roi gair gwych mewn fyna. Gallwch chi jyst parhau gyda'r stori, mynd gyda'r flow os bod chi'n chi ysgrifennu, a wedyn gallwch chi fynd nôl, a gallwch chi uwcholeuo'r geiriau sydd bach yn sylfaenol, a codi safon o'ch gwaith trwy, trwy defnyddio'r thesaurus o fewn Microsoft Office. Beithio bod chi'n uh, llwyddiannus yn, yn darganfod y thesaurus ac yn ei ddefnyddio, a rwy'n gobeithio gweld safon y gwaith yn dod ata i yn codi dros uh, y flwyddyn nesaf nawr, gan bod yr uh, flwyddyn wedi gorffen. A o'n i'n enwedig moyn hwn i blant blwyddyn chwech, gobeithio bydd llan gynnwyd yn gweld safon gwych eich gwaith chi trwy ddefnyddio Thesaurus. Pob hwyl!